É dura minins Minins gosi é mole Gosi audiênsia nada no Ninguém ka kreu djanta fazi live mas Alice é mole go Kuma ki bai Gosi

un stória di pregu-pregu Oji nu sta ben ku poku Un ku nha ma Di ben gó, di ben Pa di mal na ómis Minha, nhos txeia kel vídiu la Ô gósi nton Kuzas tudu di ben Ningen ka ta txeia Kuzas di mal Kóntra kel di Ta txeiadu pa tudu banda Kontra kel di mas pa fora kel di kusa dretu ningen ka ta pâpia ningen tudu ta fika boka kaladu N tene gana di odja nha imajen ta sirkula ke ka na nha pájina ke ka na nha konta y nau na nhus konta tanbe na nhus Kantu N staba na tudu kel blan-blan, tudu mundu ta, tudu mundu ta ben ta xeia kel zéru. Kuza mariadu, né? Má kuza dretu, modi kuza dretu nu sta ta xeia? Ki nes da mi N faze un milhon di views, má justu N faze milhon di views. Korasons di amadus. Ka li fans amadus di kenha ki musga xinta na el ki kom ke fazem um milhon ma heras ka faze ka djudam faze um milhon minhas heras fika so ta tenta descontrola menti e e visualizason di pessoas pa ka visualiza na kuza dretu ki mi ta faze pa ba pa otu banda ma Ka sirbi-s pa nada mes. Pa nada. Di nau, es sta tudu kaladu. Alguns ta parti alguns ki ta da-m kel piki, talvês e e krê fama ô e krê pulémika. Má ami, pulémika ka krê más. Mi dja, ami dja, dja N bira finu, ma N diskontratladu, mi dja N bira finu. Pulémika dja nau. Dja N bira finu.

Sa sabi nos gosta sa na bom kaminhu tudu algen sa spera vídeo ta ben bomba di vídeo nton dja nton na fla nhos ma nu tene más un bomba ki Deus dja torna da é mésmu Deus dja torna da un bomba ya mi ki fla nhos n ta garanti nhos ok Agora nos ba ta curti kes dos música la ka mporta tudo nha riqueza ah, N ta ben apresenta nhos também mais tarde alguns músicas que é grande, que é música de sucesso, que não teve tcheu, yeah?

Segi, pamodi N sa ta mandadu monti vídiu ki sa ta sirkula na interneti. Má, kómu dja ben txeu-txeu dimás, nton N krê fla nhos ma mi ku Prego nu sta en dívida di kes ten sinku kónta inda na nha menti, pamodi inda nu ka konta. Ya.

Ten stadu ta mostra-s ma el ten kónta bankária. Dja N obi tanbê vídiu ki es manda-m kantu algen fla-m pode dja ajuda. Dja é o siginti, Pregu-Pregu ta mostra ma el ten três mil kóntu na banku. Dja Nton, Ami na nha opinion si N tenha fidju ku minina ki mai bai un stadu dilikadu ami komu pai di kel mininu si N ten 3 mil kontu na banku N sabia ki N ta fazeba. Pa kson di futuru di kel mininu, pamodi ami N ta pensa ma pregu mesmu N sta fala di nomi di pregu pamodi N sentidu nha pajina nha mensaji sentidu di pregu kle ok pa apoia. Omi n ten stadu ta poia txeu ku nha bolsu, ku nha puder, ku nha ekonomia. Nton n pensa un siginti, N vez di pregu, pregu pa un omi ku el, el e sabi ma e debe-m 105 kontu i mi n ka ta skese di kes 105 kontu. Nton. Komu bebi y se main di filha ben kai nun situason dilikadu di kela, N ta rikumenda pregu pa odja si ta da bebi kes 25 kontu di nha parti di nha konta, pamodi mi, kes 25 kontu, N ten ki ta resebel. N ten ki persebe-l. Di manera ki for, N ten ki persebe-l. Má prontu, kómu é parse ki es situason dilikadu li sin, nton N kis fla pregu, pregu pa odja kómu el é ten três mil kontu na banku. Dja nton N ta sujiri-l pa el odja kel dívida ki nu ten. N pe saldal en en apoiu di nha parti kes 105 kontu ke pe da Debbie. Kei N staba kaladu, klaru, pamo e un kuza ki nunka N skesi, N ka ta skesi. Nton, komu dja parse ke situason, N resolvi fla pregu pregu pa da Debbie kes 105 kontu komu nha apoiu, pamo e nha dinheru, e nha kansera, nha zóia li. Ami n sta dentu txuba prigu kazimentu ta anda di xida txuvida roti tur ko kazimentu mas n ta fla pedal kes ten sinku kontu pelu menus na kel tres mil kontu pedal kes ten sinku kontu mas tanbe na otu pontu di vista n ta atxa N odja alguns komentáriu pamodi link ki es fika ta manda-m pa N da-m ajuda, es ta mostra-m link. N ba ta odja alguns komentáriu ki ta fla, A! Ma pregu ka nada ku ela. Ma pregu é sikrê. Mê ka obrigadu. Mê ka ten nada bê. A! Ma pregu senprimenti é ten fidju ku el. Ma nhos ode ben. Ami, si fosi mi, na nha opinion, na nha forma ki mi N ta pensa, si N ten kel três mil kontu na banku, kuzê ki N ta faze? N ta panha mil kontu, N ta da pa tratamentu di Debbie. Pamodi, si oji pregu tene três mil kontu na banku, é grasas a Gaby pa stória ki mi N ten stadu ta obi ki N obi na tudu kes konfuzon di Gaby ku pregu. Nton, ami N ta atxa ma pregu é ten ki pensa. Má se krê odja se fidju órfon, sen mai. Nton, ami N ta atxa ma e debe apoia bebê pa kiston di saúdi, di tratamentu, já ke ten 3 mil kontu na banku. pa txon di kel mininu ka fika órfon, pamodi a el pregu si N debe móre. N ka ta dizeja, N ta krê pa be rastora, pa be ben fika firmi la otu bês. Ó se krê pa mininu fika órfon di mai i el be toma mininu, pamodi el ta ten kastigu di mininu, pamodi el ki é pai i Si el ta gostaba di fidju ben kria ku madrasta, pa se fidju ben sufri na mon di madrasta. Pamodi ka ten un madrasta ki ta kria fidju ki é ka di sel dretu. Ok? Nton, pregu-pregu debe pensa si di faktu, sima el ta fla, Sim e ta mostra. Mi ten tres mil kontu na banku. Ma mi nta atxa mi devi apoia se mãe di fidju. E ka e obrigadu, mas konsiensia ten obrigason. Pamodi na se konsiensia, minis ten ki odja ma un mi mãe. Se fidju, un e mai se fidju ki labanta-l, ki djudja-l, te ki oji e sta nun patamar ki e sta. Asin, si el tene três mil kontu, axu ki el debe kontribui pa saúdi di mai di se fidju sen sta na. Pare di bin faze piritóriu, pamodi misti mi, dipos di mi, ku tres mil kontu, N ta pega mil kontu, N ta da is di fora ol dos, basta saúdi di débil. Ben, dipos Deus ta rikonpensa-m di otu manera ki N ta torna konsigi kel dinheru otu bês pa tras. Nhos sai ta intende. Nton, é modi bu sta atxa ma konversa ki N sta fala ka ten sentidu? Nhos nhos fala li, nhos pidi entra si nhos ka entra ô nhos da nhos opinion. Nau, pregu, se el é kebradu, N ka sabe. Má pelu vistu, el ten stadu ta faze txeu xou. Inkluzivu, ami el tinha un xou ku mi pa sentu i sinkuénta kontu, ki liza i mana pa over mi el ka ta toka pa sentu i sinkuénta kontu, ma el ta toka pa sinkuénta, másimu sinkuénta ti oitenta, mau koza ki bati sentu i sinkuénta. Má prontu. 150 ka sta na lista pamó el e nem ka txiga di partisipa e toma un 50 pur sentu e ka partisipa e ba nbora pamodi e ka odja ningen na sala e sa fazi disparati e un monti kuza asin ki nho analiza ki nbe analiza dipos ma e kel algen ke ka odja na sala e ki pol fazi tudu kel disparati ke ba nbora e kantu e ta bai un fla-l pregu antis di bu bai nton dexa kel 50 pur sentu dja ku ka kre partisipa dexa 50 pur sentu. Djuda tene garantia. Má prontu, kel-li dja pasa stória. El faze txeu xou na Europa, el faze txeu xou na Kau Verdi, el faze bo 73 mil kontu. Asin, axu ma el debe apoia Debbie, mésmu ki el fale pamodi Debbie ki tene-l. debe fladu, konformi el klori ben di fora, debe pega-l, pô-l dentu kaza, trata-l, djuda-l, da-l murel, faze kontise. Nton, achi ka debe ritribui, memu kel li ka ten ku debe, debe na stadu di saúdi ki sta, achi ki debe ten konsiênsia. É kal forsa mas konsiênsia achi mi Na nha opinion, ki el ke un obrigason di se parti di se konsentu. Ok. Pretu, nhas ten sinku kontu ki bu deben. Dja N ta pidiu pa bu da Debi pa se apoiu di se tratamentu. I axu ki bu debi kontribui pa Debi. Minis, e storia keli. Ami dja N ka ten storia mas. Ami dja N ka ta pensa na sen sinku kontu más Ami dja N ka ta pensa más na kontra ku bu pregu pa nu justa konta pamodi ami si algen debe-m toma-l nha dinheru i si nu ba nha kaza bu toma-l kuza di maó forsa Komu dja pas kes situason i staba pa nu konta pa rizolveba mas ku nha korason ki atxa ku sentimentu pregu Minis Nhos manda kel vídeo li pa prego am prego pur favor e fazi kel kuza li sin nhos ten 5 kontu da debi pa se tratamentu ok kel é nha apoio pa saúde di debi kel otu parti dja am fala. Si bu kre sigi, bu sigi konselhu, si bu ka kre tamê e ka obrigadu. Modi algen pa sa ta toma konta pa pregu, ma e ka obrigadu. Ma ami, pa mi, N ta atxa mi un obrigason, purki si mi sara mi, dja N fazeba. N ta mandaba de di Purtugal o seja undi ke ki tratamentu ten. Mi ku tres mil kontu si postu mi, kera nha mãe, mi fidju tambe sta na kelu mesmu situason la. N ta ajiba des manera sima N sta ta li pregu. N rikonhise N ten três mil kóntu na banku. N trata de abi, Deus ta daba otu pa tras. Tudu mundu ta apoiau, má óki odjau, bu bai na banku, bu tra kel dinheru di kel três mil kóntu ki bu fla bo mê ki fla na live, bo bu ta fla i bo N odja es mandan tanbê un ki bu ta fla. di bu múzika, di bu kapa ma bu ta oferese 10 kontu pa prémiu ti dia 1 ó ku ta lansa. Odja, Saúdi di algen ki foi inpurtanti pa bo é prumeru ki bu ben lansa dia 1. Gens, ka nu uza influênsia pa pusta póster di pregu. Nau, pa nhos apoia-l nes mumentu, nhos debe ta da riba pregu, ta presiona-l pa el djuda Debi, pamodi Debi merese se apoiu, se ajuda. Ya, i pa ka ser, i pa kel mininu ka ser un orfon pa madrasta ba kria pa maltrata. Ami. Sim, el ta pensa, Minis, nhos opinion e opinion, ami di meu e di meu. Tende kel ki N ta da, ya ta fika nhos obrigadu. Ok, nhos manda mpregu. Kel mensaji li, N ten sinku kontu, ki era pa nu justaba konta, pamó el tinha ki daba mi di un jetu o otu. Nton, dja N larga da mon no sentidu di apoia Debbie pregu pregu peranti tudu algen ki sta li, peranti kel 148.002 algen ki sta li na Instagram. Nhos share kel video li pa tudu algen obi i pa tudu algen prisiona pregu antis di ki sta ba fazi i. Fundu Race, Obu tene 3 mil kontu na banku? Standa ku kel 3 mil kontu na banku pa peloménus pa saúdi di bebê. Dipôs nton, povu ta ben djuda-u. Ô povu ka ta konsigi djuda-u si bo ten 3 mil kontu na banku. Ya, ami tanbê, ami é favor na kel-la. Si povu ka djuda-u, é ku tudu razon. Má abo. Bu ta fika ku pezu na konsiénsa ku sónbra si kontise más gravi kazu di Debi. Nton, pregu, bai banku, faze txek, manda tra dinheru pa da Debi pa bai undi ki ta bai, pamodi públiku. Ka ta un burru. Ka ta un burru. Nton minis. Es é traídos pa nhos ka apoia. Mas ami anda nha opinion dja fika dadu. Sera mi ke três mil kontu gosi di N sa ta uzaba el na bebi. Pa rikunhisimentu me el ki tenem na topi. Minis, obrigadu. N spera ma nhos ta konprendi nha situason. N ta spera ma kel algen ki sta li ta hi-hi-hi-hi-hi di nha lugar di sel. Hi, el li ka obrigadu. Nau, mintira. Bu sta eradu tanbe. Si bu pensa asin, hi-hi-hi-hi-hi, bu sta eradu tanbe. Nton, minis, nhos prisiona pregu pa e ba labanta kel dinheru pa e ba ta faze tratamentu Pabia di prata na kes três mil kónta. Ka mostra gostu mi el ih Kei pa mi es Tenho se ga tsai Vídeo Nha cheia kel vídeo li sin pa tudu kau Prego Setenta e sinku kontu ki nu sta en kónta N mo utilizau pa bu dia di bi pa apoio di se tratamentu ok Obrigadu minis Un abrasu.